Kolleeginnen a Kolleegen, de Marc Baum huet et ganz treffend gesot, U sech sollte mer iwwert den État des lieux vun der Preparatioun op eng zweet Well schwätzen. Mir hunn ganz vill driwwer geschwat, wat deen Eenzelne maache soll, maache kann oder an deene leschten Deeg vläicht ënnerlooss huet, firwat mer iwwerhaapt esou akut Zuele rëm gesinn. Mir hunn alleguerten an enger éischter Phas vum Etat de crise Disziplin bewisen. Mir hu Courage bewisen, fir dës eemoleg Kris ze iwwerwannen. Et ass elo net de Moment, fir opzeginn. Mir sollten net elo de wäisse Fändel virun deem onsiichtbare Feind weisen. Et ass awer esou, datt een, wann een iwwert d'Preparatioun vun enger zweeter Well oder en amont vun enger zweeter Well schwätzt, datt een net derlaanscht kënnt ze kucken, wat kéint een anescht maachen, wat misste mer individuell anescht maachen. An do ass et ganz kloer, datt jiddereen Eenzelnen eng Responsabilitéit net nëmme fir sech, mee fir d'Allgemengheet huet. Et geet hei ëm Eegeverantwortung, eng individuell Verantwortung fir déi kollektiv Gesondheet. Jidderee vun eis sollt Deel vun der Léisung an net Deel vum Problem sinn. Et ass e bësse wéi am Autoverkéier. Just well e puer Leit Raudier sinn, onerlaabt op Plaze fir Mënsche mat Behënnerung parken oder ze séier fueren, verbidde mer jo net d'Autofueren. Nee, am Contraire, mir setzen op Kontroll an dann, wann et néideg ass, op Repressioun. Loosst eis also beim Kampf géint de Covid 19 et selwecht maachen. Loosst eis alleguerten individuell eis Responsabilitéiten huelen a loosst eis alleguerten fir eis selwer déi sinn, déi sech packen, déi sech zesummerappen, fir esou eis Fräiheeten, déi mer elo erëmkruten, net erëm op d'Spill ze setzen. Zum géigesäitege Respekt gehéiert et, seng Distanzen anzehalen, keng onnéideg Risiken anzegoen, seng Mask unzedoen a generell d'Gestes barrières anzehalen. Ech mengen, dat ass alles kloer. Zum Mateneen gehéiert awer och déi individuell Responsabilitéit ze iwwerhuelen, sech testen ze loossen, wann een d'Invitatioun kritt. D'Wëssenschaftler soen eis, an dat ass eng vun deene wéinege Saachen, wou se eis ganz kloer kënnen eng Ausso ginn, datt mer mindestens 50.000 Tester d'Woch brauchen, fir eng zweet Well ze antizipéieren a ganz séier ze bremsen, an dat ouni e weidere Lockdown. 50.000 Tester d'Woch, do si mer nach e Stéck E grousst Stéck dovunner ewech. Dat heescht, en préparation vun enger zweeter Well, fir datt keng zweet Well kënnt, musse mer alleguerten eis Responsabilitéit huelen. Mee fir datt jidderee seng Responsabilitéit hëlt, léif Kolleeginnen a Kolleegen, mussen, d'Consignen awer och méi kloer sinn. Et ass jo awer schwéier fir Verschiddener ze verstoen, datt si well den zweete Bréif kréie fir sech selwer testen ze loossen, wärend anerer am nämmlechte Stot, déi en änleche Beruff hunn, nach guer net geruff goufen. Jo, et gouf eis erkläert, firwat dat esou ass. Et gouf och e puer Mol widderholl, firwat dat esou ass, datt do deelweis random sampling ass, datt Maschentester sinn, datt dat sektoriell gemaach gëtt. Mee um Enn vum Dag, wat denkt Dir, wann Ären Liewenspartner doheem fir d'zweet geruff gëtt? An Dir nach net? Wéi motivéiert ass een dann, fir dat wouer ze huelen? Wéi kredibel fënnt een dann d'Testing-Strategie, wou ee gesot huet, jidderee soll getest ginn? An ech mengen, dat ass eng Preparatioun vun der virun der zweeter Well, wou mer musse besser kommunizéieren. Am Ufank vun der Kris huet d'Regierung Kloer kommunizéiert, Bleif doheem! Dat war eng kloer Ausso. Bleif doheem, schwätz mat kengem, bleif op Distanz, bleif doheem. Géi keng Party maachen, soen se haut. Lo soen se Stop the party. Mee wat heescht Stop the party, wärend ee gläichzäiteg doheem am Privaten däerf Leit hunn? Well de Statsrot dat gesot huet, wärend een an de Restauranten däerf zu 10 um Dësch sëtzen, ab wéini ass et eng Party, ab wéi vill Leit ass et eng Party, u wéi eng Consignë mussen d'Leit sech halen, sollen d'Leit sech halen, et ass vill sollen, mä et wann ech gleef, d'Leit verléieren e bëssen den Iwwerbléck. An ech mengen, en préparation vun enger zweeter Well, déi hoffentlech net kënnt, déi mer hoffentlech dank large-scale testing kënnen ënnerbannen, Misst een méi kloer kommunizéieren? Misst een net nëmmen op sollen a kéinten setzen, mee et soll een op kloer Messagë setzen? Stop the Party ass zwar kloer, mee et ass, wéi ech sot, verkierzend. D'Reegele sinn eben anescht a méi komplex wéi dat, wat een op den éischte Bléck ze verstoe gëtt. Här President, Loosst mer awer nach en leschten Appell maachen un eis alleguerten heibannen, Kommt, mir politiséieren den Debat vun der zweeter Well net! Kommt, mir spillen net Majoritéit géint Oppositioun aus, esou wéi eng vu menge Virriednerinnen dat hei gemaach huet, wéi se gesot hutt, am Zweifel lauschtere mer einfach net op Iech. Nee, mir hunn zesumme geschafft, fir et bis heihinner ze packen. Loosst eis dat net elo duerch verkierzend Aussoen op e Spill setzen. Ech soen lech Merci. Ganz gutt. Merci villmools, Här Clement. D'Regierung huet d'Wuert, d'Madame Gesondheetsministesch Paulette Lenert.
Merci, Här President.